Merry Christmas ngehokanwo atinda wega na no akorwo gikungwira muthenya waku wa mambura ma thiguku ya Yesu gukorwo agiciarwo oro wega nie njitagwo wanjiru wa maura na muthenya wa umuthi ta kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya kwĩgereka rũraya mũthenya ũmũthĩ tũrathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia bũrũri-inĩ wa ngeretha kũrĩa tũracemania na elizabeth wamboi ũrĩa nĩ mũthondekani wa njuĩrĩ kũu bũrũri-inĩ ũcio tũgĩcokereria gũkũ bũrũri-inĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na fidelis mwĩhaki ũrĩa nake waumire bũrũri-inĩ wa usa na agĩũka gũkũ bũrũri-inĩ na kwambĩrĩria biacara itigaine ndũkariganĩrwo atĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa gatatũ nĩ tũkwaranĩria na alex chamwanda nĩgetha tũmũthomithie ciugo igĩrĩ kana ithatũ ũguo cia gĩkũyũ ũguo ĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ akenya nĩ andũ marĩ kĩo na aingĩ ao harĩa hothe mathiĩ no nginya mathondeke mbeca cemania na elizabeth wambui ũrĩa ũkoragwo arĩ na saruni mwena wa bakin bũrũri-inĩ wa ngeretha na gũkũ nĩ Barking tũrĩ Barking Essex na ĩno nĩ saluni yakwa ĩtagwo Betty Unisex Hair Studio nĩ rĩtwa rĩakwa ndĩmĩhete elizabeth nĩ aratarĩria ũrĩa ekaga gũkũ bũrũri-inĩ atanathamĩra bũrũri-inĩ wa ũgeni na ũrĩa ambĩrĩirie wĩra wake athamĩra kuo Ndĩ Kenya ndarĩ na saloon yarĩ Nairobi West eh, na ndo- wona ndoka gũkũ ngĩciria it's a good idea kũruta wĩra wa saloon nĩgetha hote ku accommodate our Kenyan people to have my service na nĩ ndokire ngĩanjĩrĩria kũ- kwandĩkwo wĩra gũkũ ũguo ndiaiguire ndĩ comfortable because I have a passion about the hair Ah, nĩ ndathire gũthomera hairdressing in Enfield College and this is how far I have come. Elizabeth nĩ anyitagwo mbaru wĩra-inĩ wake nĩ Akenya arĩa marĩ Ngeretha. Kenyans I have Mia Kang'ethe, she's my best customer. I have done her hair for 20 years now.

Oro ta mawĩra marĩa mangĩ, ona wĩra ũyũ wa Elizabeth, kũrĩ mĩthenya ĩrĩa ũkoragwo ũrĩ mũingĩ na ĩrĩa ũkoragwo ũhorerete kũrĩa meheaga ihinda rĩa kũhurũka. Tũkoragwo twĩ busy mũno from Thursdays, Tuesdays, Thursdays, Friday and Saturday. Uh, na tũtihingũraga Monday na tũtihingũraga Sunday nĩ tondũ Monday is a quiet day tukabalance maundu guo yeah. gũtirĩ wĩra ũtarĩ ang'ethanĩri na nĩkĩo beth atigĩrĩire atĩ nĩ araheana motungata na njĩra ngũrani na cia ang'ethanĩri ake nĩ tũrĩ na saruni nyingĩ raini ĩno no uh, i call myself unique because i do all things by appointment tũtikoragwo twĩna customer maroka gũikara gũkũ thĩ metereire every customer nĩ tũramenya nũ ũroka aroka time ĩrĩkũ no ũngĩthiĩ saruni icio ingĩ andũ maikaranĩrĩire hau matiramenya kũruta wĩra kũringana na appointment no ithuĩ tũrutaga wĩra na appointment service citũ nĩ nĩ haya gũkĩra andũ arĩa angĩ tondũ nĩ twĩkaga review, nĩ tũroraga reviews andũ kũringana na ũrĩa makomentĩte ũhoro wa business citũ. Na nĩ tuonaga every week nĩ tũkoragwo na about seven or ten new customers nĩ tondũ wa reviews irĩa andũ mekĩte makona ũrĩa twĩkaga. Na customers citũ nĩ tũmaheaga a good service nĩ tũmaheaga cup of tea nĩ tũmaririkanagia macoke appointment rĩrĩa yagĩrĩire nĩ gũcokwo nĩ tũmahũragĩra thimũ tũkamaririkania ya na mabukaga online ũguo nĩ tũkoragwo twĩ comfortable tũtikoragwo twĩ stress tũkĩruta wĩra tondũ nĩ tũramenya ũrĩa tũreka. Ĩ hihi Elizabeth nĩ atĩa ekaga ĩ ta njĩra ya gũkũria iheo? Ngoragwo na employees ana na niĩ wa gatano, nĩ tondũ nĩ ndutaga wĩra haha na nĩ njoyaga andũ a gũthomithia kuma college. Nĩ ngoragwo na contract na Newham College na Barking College. nĩ ũndũ wa airĩtu gwĩka work experience. Makĩria na wĩra wa gũthondeka njuĩrĩ, Elizabeth nĩ ahotete gũthondeka indo cia ũthaka. Nĩ ngoragwo na product ciakwa thondekete under my company name. Uh, nĩ ngoragwo na glue ya kũruta wig iria ciĩkagĩrwo mũtwe. na nĩ ngoragwo na treatment na wax ya gũ straighten wig na nĩ tuoyaga cash no tũtioyaga cash mũno tũrĩhaga na kandi nĩgetha tũkamenya mathabu maitũ ũrĩa maikaire na tũkoragwo na kamera ũguo na rĩrĩa tũtarĩ kuo nĩ tũmenyaga ũrĩa mũthenya watinda tondũ andũ mabukaga appointment nĩtũramenya mararĩha how much na tondũ tũrarĩha na kandi ũguo tũti struggle raga ona tũngĩkorwo tũtarĩ kuo twĩna my daughter. Rũgano rũu rwa Wambũi nĩruo rũgũtũhe mweke wa kwamba gwĩkĩria oro hanini. Tũgĩcokereria, tũkũnyitanĩra na Fidelis Mwĩhaki o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte nĩgetha tũmenye marĩa mamũrehire gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa gũikara bũrũri-inĩ wa USA kwa ihinda rĩa mĩaka ĩigana ũna. Ndũgathiĩ haraya. waki wa apartments cia kitisuru amani gardens rĩu ũkirie gũtirihwo kitisuru amani gardens ĩrĩ barabara-inĩ ya kirawa mwena wa kitisuru kilomita oro ĩmwe turuma kenda kuma thukuru-inĩ wa kĩmabũrũri wa kenya nĩguo international school of kenya Mwako ũyũ ũrĩ na nyũmba cia mwanya cirĩ kũndũ kũhoreru gwa gũikara, rĩera itheru na kũrĩ hakuhĩ na motungata mothe. Kũrĩ na two bedroom na three bedroom na mathogora nĩ mabacĩrĩre. Two bedroom nĩ ciringi mirioni ikũmi na igĩrĩ nacio three bedroom cikendio ciringi mirioni ikũmi na ithano tu. Kũndũ gũkũ kũrĩ na maĩ maingĩ na matheru ma borehole, matangi manene ma kũiga maĩ ma mbura, swimming pool, backup generator, kamera cia CCTV, clubhouse, gym, solar panels o hamwe na motungata mangĩ maingĩ. Lake Bogoria Spa Resort wĩigue wĩ mũciĩ kũraihu na mũciĩ gũkũ Lake Bogoria Spa Resort kũrĩ na nyũmba ng'emu na nene cia gũkoma nyũmba cia mĩcemanio camping sites nene na ngitĩre mũkawa wĩna buffet hamwe na mĩago ĩtiganĩte nĩ kũndũ mũngiũka team building family fun days na kũrĩ na swimming pool ya maĩ mahiũ o hamwe na maĩ mahehu oho nĩ kũndũ mũngiũka na mwendwa waku gũkenera honeymoon yanyu tũcerere mwena wa marigat kaunti-inĩ ya baringo kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0710 445627 kana ũtũcerere rũrenda-inĩ rwa internet rwa www.lakebogoria-hotel.com nä twacokereria mwä roreri thengiå nä å ndå wa gå thiä na mbere na kå nyitanä ra hamwe na ithuä reke rä u tå igue ciägiä fidelis mwä haki athire rũraya atoĩ ũrĩa mũtũrĩre ũkamũtwarithia ndaciarĩirwo kĩrangarĩ ngĩthiĩ kĩrangari primary school nginya class 3 yakinya class 3 ngĩthiĩ kĩrũgũya municipality boarding kuma kĩrũgũya ngĩthiĩ green garden kikuyu kũu nĩkuo ndarĩkĩrie class 8 kuma hau ngĩthiĩ st Anne's Lioki na kũu nĩkuo ndarĩkĩrie form 4 ndirikanaga ndĩ form 2 kwarĩ na opportunity ya kũthiĩ um, US for a global young leaders conference nĩguo yetagwo moyaga one student from every country and I was lucky enough to represent Kenya. Gethige represent Kenya um, the form 2 the same place that okuu tuthathiĩte rĩ gũcoka gũkũ ndarĩkia form 4 rĩ Obama akĩingĩra president makĩndũmĩra marũa kuma White House kũnjĩra thiĩ nga represent Kenya tondũ Obama nĩ arakorwo um, sworn in Fidelis athiĩ igongona-inĩ rĩa kwĩhĩtithio kwa ũrĩa warĩ president wa Amerika Barack Obama ndaigana kũhũndũka na mũciĩ nĩamu etĩkĩtie rũraya nĩkuo maica make makagĩrĩra. Nĩagereire mathĩna maingĩ angĩkagacĩra ta ũrĩa aratũtarĩria. nä ndarä na cousins aingä må no kå u ona my aunt ekå u no gå tirä må ndå wendaga kå nä host kwaria ma matioyaga thimũ yarĩ very difficult ndathondekaga bracelet ngendia ngathondeka na njuĩrĩ ngababysit ciana for like mm, the first year yarĩ very difficult but nĩ ndamenyaga no mũhaka ngiginyane Ona mũtũũrĩre ũkĩritũhaga, Fidelis no aginyanire nginyagia akĩandĩkwo wĩra. wĩra wakwa wa mbere piũ piũ piũ warĩ wa gũthondeka ice cream so ndarutaga wĩra factory

which ĩrĩa ndonire nĩyo yangenirie biũ biũ biũ tondũ rĩu ndahotaga gũthiĩ mĩciĩ-inĩ ya andũ na kũmona me mĩciĩ-inĩ ya ũrĩa maraikara ngamateithĩria kũ ngamahe ndawa after kũruta in the ground for a while ngiuma rĩu ngĩthiĩ obici rĩu nda supervisaga ĩ nathĩ Fidelis egwatĩra marũa ma gũtuĩka raiya wa Amerika, atwarire aciari ake na ciana ciao bũrũri-inĩ ũcio na thutha ũcio agĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ kĩĩ gĩtũmi gĩa gũcoka mũciĩ? Ũndũ ũmwe andũ matandastandagi-rĩ, wĩ Amerika-rĩ, maica marĩa ũraikara nĩ maica mega. Ndũkwaga kũrĩhwo every week kana every two weeks.

ah, cũcũ me gũkũ but my god it was very shocking first of all mm, mamu wa my husband agĩtũingata wĩra ndaigĩte my cousin narorage ndoka akiuga nĩ wĩra wake ona kũrĩ ũguo ndateire mwĩhoko na akĩhingũra biacara yake Mm, the initial idea yarĩ atĩrĩrĩ niĩ ndĩ ta mũirĩtu he indo iria nyendete na ona kũngĩaga mbeca atĩa kwĩ indo itangĩaga kũgũra ta makeup no mũhaka mũndũ agakorwo akĩ ah, you know, wĩ sm- wĩ smart ngiuga reke nyambe ndore airĩtu a kabete tondũ ndakoretwo ndĩ ndendete kabete kuna kuma ndĩ mũnyua ndendaga gũthiĩ cukuru ĩhaha ĩtagwo mĩrĩlĩkĩ na gũkũ ndonire gũtiarĩ na beauty shop so ngiuga okorwo nĩ iratũ okorwo nĩ nguo okorwo nĩ makeup okorwo nĩ maguta indo icio ciothe ngũcikucanya ciothe ndĩcige handũ hamwe nĩgetha airĩtu na atumia magokaga kũgũra Fidelis nĩ atũtaarĩte tũgĩe na ũrũmwe ta andũ airũ na oho agatara arĩa othe merirĩirie gũthiĩ mabũrũri ma nanja gũkoragwo marĩ na mĩtaratara ya matanya mao na ũrĩa megwĩkũria macokana mũciĩ. Rũgano rũu rwa Fidelis nĩruo rwatũhe mweke wa gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa gatatũ gĩa tabarĩra ĩno na mũthenya wa ũmũthĩ producer wakwa nĩwe waruta wĩra wa gũkorwo agĩthomithia Alex Gĩkũyũ reke tũigue ũrĩa amũthomithia. Uh, Alex nimesikia producer akiniambia amekufunza jinsi ya kuwish watu Merry Christmas. Kwa- Unaweza yes, le- kumbuka? le- lebu nijaribu mambura mega Madhi guku. Ah, thank you. Naona uko sharp. Eni. Uko sharp tu sana. Eni. Ah, na hau niho tukorwo tugitirihira gicunjĩ gitũ kana tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ niĩ njĩtagwo wanjirũ wa mora Njĩtagwa Alex Chamwada. nginyagia next time bye bye Bye bye.